Aa Nyame de awura mu aa de abɛduru last year yɛantumi anhyia mu sɛdeɛ yɛahyia mu ɛnnɛ yi. Enti wo hu sɛdeɛ ɛnnɛ yɛatumi abɛhyia mu yi a, afe wei sɛn na wo hu no? Afe wei sɛn na wo hwehwɛ afiri Nyame nkyɛn? Yeah, um, me hu no sɛ ɛfiri eh, last year nneɛma a ɛkɔɔ so na ɔno Nyame na kora yɛn mu aa bɛsi saa mpɛmpɛnsoɔ yi no, yɛahyɛ foforo yi ase, yɛnim sɛ ɔno aa nso ɔde yɛbɛkɔ. Esiane sɛ yɛnni obi a yɛde yɛn ho ato no so, ɔno ne yɛn anidaso, ɔne nea ɛbee biara. Enti mmere a yɛde yɛn ho ato ne so yi deɛ, yɛnim sɛ yɛahyɛ aseɛ, ɔno ara bɛgye yɛn taataa de afa mu. Yɛnim sɛ nhyira biara nso a ɛwɔ yɛn no, mmere a yɛn nso yɛredi nokorɛ ma no, na yɛde yɛn ho, ɛnnɛ yɛse sacrifice, yɛn nso yɛ, yɛde yɛn ho to hɔ sɛ afɔrebɔ ma no Nyame no so, ɔno nso bɛhyɛ ne ho anuonyam wɔ yɛn abrabɔ so. Ɛno nti, ɛɛ, ɔno. na yɛhwɛ n'anim kɔ. Ɛda se sɛdeɛ yɛhwɛ Nyame anim sɛ sɛdeɛ yɛde yɛn ho asi hɔ ama no no, ɔno nso ɔnnya ayɛ saa ara, sɛ Nyame bɛyɛ biribi wɔ abrabɔ mu. Ɛda fankyea ma adɔfoɔ a wɔn wɔ ha ne adɔfoɔ a wɔn wɔ Ghana ne akyirikyiri no bɛnkyɛɛ. So, nea edi kan, mepɛ sɛ mekyea Revelation Church of God International Ministry, Revelation foɔ, ɛɛ. branches no nyinaa, baabiara, ha, Giessen, Bad Kreuznach, Saarbrücken, ne Wiesbadenfoɔ nyinaa, na afei Ghana um, relationfoɔ nyinaa. Mekyi obi biara, ɛmu asɔfoɔ, ɛmu apostles, obi biara, mede nyame nkyia ɛma obi biara, mewusi wɔn nyinaa happy new year. Na afei maba me busua mu, Ɛɛ me nuanom a ɛwɔ Ghana ɛne me ba Sami ne ne yere ɛɛ me kyia ɔmo nyinaa me ma ɔmo nyinaa happy new year ɛna me ɛyi me me me fie asɔre baabi a me firi baayɛ ɛɛ crisis di ansa me kyia obi biara ɛmo asɔfoɔ Apostle ɛne ne yere obi biara me kyerɛ ɔmo nyinaa mma ɔmo nyinaa happy new year adɔfoɔ adamfofoɔ Gladys me ma wo happy new year me kyia me nua Joyce me sister Lizzie me sister Cecilia me nua bɛma Tio obiara ɔmo nyinaa ne ɔmo mma ne ɔmo nana mo nyinaa. Ɔma mo nyinaa happy new year obi a ɔdɔ me obiara a ɔnim me nso ma no happy new year ɔho sɛ me me yi nkyia na me ma obiara happy new year na me yi studio. Nyame nhyira wo ɛdase ɔma abusuafoɔ nyinaa happy new year afe saa berɛ no yɛn nyinaa yɛ da so te ase ɛwɔ ahoɔden mu ɛnyini kɔ yɛne wɔ kristo mu ɛne baabi biara ɛda Nyame nhyira wo. Yoo, adɔfo ne atiefo a mowɔ ewiase afanan nyinaa. Yɛn a wohunu yɛn yɛ Revelation Church of God International Ministries a yɛ headquarters wɔ Germany, kuro bi a yɛfrɛ no sɛ Wiesbaden. Onyame de yɛn atwa afe no na ɔde awura foforɔ mu. Ɛno nti yɛwɔ adɔfofoɔ a Wɔn nso pɛ sɛ wɔka wɔn akoma so nneɛma a Awurade ayɛ de ahyɛ wɔn ne din kronkron animuonyam. Ɛnam saa no nti no, yɛwɔ adɔfo bi a wɔadi kan agye wɔn seat wɔ ha, nti mɛkɔ so na me ne wɔn atwetwe nkɔmmɔ kakrakakra. Me nuaman, mo ho ayɛ fɛ papaapa. Blue a blue, white and black a white and black, wine a wakɔmbaine. Yoo, na ɛnnɛ mobaa asɔre no, Mo hunu no sɛn? Yɛhunu no bebree nnɛ, asɔre yɛ kama, Nyame asɛm a ɛbaeɛ no ɛyɛ kama, yɛnyɛ bi de twa 2022 yi, na ɛyɛ nkunimdie ɛma yɛn, ɛma yɛn abrabɔ, ɛma kwan yi a yɛbɛtwa yi, yɛnim sɛ Nyankopɔn ɔde yɛbɛtwa. Amen. Amen. Na yoo, Ɛɛm, ɛfiri sɛ wobaa asafo yi mu yi, ɛdeɛ bɛn paa anaasɛ mmerɛ bɛn paa na asɔre time duru a yɛ a na ɛma w'ani gyeɛ? O, yɛ asɔre wei deɛ yɛnni mmerɛ bi a ɛma yɛn ani gyeɛ time biara da. Ɛnam asɛmpa no a ɛba no nti, ɛne ahofama a yɛ asɔfofoɔ nso de ma yɛn nti, yɛn ani gye paa. Yɛda Nyame ase. Na ɛɛ, mepaakyɛw hwan na ɛte wo nsa Bonkun so a ɔresere kamakama yi. Oh, me sister panini, ne ho mfa no. Wɔn na de me bɛɛ Germany ha. Hmm, Wɔn na mama sɛ bi nɛ. Ɔyɛ adeɛ. Nyame nhyira nkɔma no. Amen. Nyame nhyira nkɔma ne paa. Amen. Na mpakyɛ ɔno nso no asafo yi mu ɔwɔ mu dadaada anaasɛ afei mu abɛn. Wɔn deɛ ɔyɛ ayi paa. Wo mebɛtow no wom koraa. Ahaa. Mpanimfoɔ no ɔdi mu bi. Ɔyɛ panin wom. Yɛda Nyame ase. Ɔsan to nnwom ohu yɛ ma yɛ sa. Ei. Ɛnyɛ easy. Ɛndeɛ ɛm sɛ wo ka sɛ wɔn te apɔ nyɛ saa deɛ anka me ma ne ɛto nnwom kakra ma me yi skills bi but Nyame wɔ hɔ. Nyame wɔ hɔ. Next time no biara no ahoboa mu no. Sɛ yɛhwɛ adeɛ ah ah ah ah ah. Wayɛ ama yɛ afi hɔ. Wei kura mpo kyerɛ sɛ biribiara da n'akwan pɛpɛɛpɛ. Yɛwura Yesu ei. Yɛnto me mfa w'aseda ni o. Hallelujah. Wo bammɔ pa ne wo nhwɛso pɛ nti na ama yɛte sɛn nea yɛtie. Yɛkɔ daa yɛda yɛ a yɛsɔre na waba sansa no wura yɛ mu. Ah, ɛno mu Amen. deɛ ɛdɛ. Amen. Wo, ei, na wo yare mpo nie. Yare Wo deɛ o. mpakyɛ mɛba wo so. Ɛkɔ yie. Mantumi ne eh, me nua Bao yɛ ankasa nwie. Na anyɛ biara wowɔ nsɛm bi a wopɛ sɛ woka kyerɛ wiase nyinaa ma wɔhunu sɛ yɛn asafo yi mu a ntetee a yɛde ama wo no, deɛ na wɔka ma ne nkyea bɛn na wɔma wiase w'abusuafo mu wiase nyinaa? Nkyea deɛ yɛwɔ bi nanso yɛmmobɔ din. Sane sɛ yɛka sɛ yɛrebɔ din a yɛbɛfom. Mhm. Yɛbɛfom. Mhm. Nti nkyea kɔma abusua nyinaa. Wɔn wɔn wɔ baabi Ghana. US, London, te sɛ nkuro nkuro ahodoɔ nyɛ ne amanaman ahodoɔ nyinaa abusuafoɔ no bi wɔ hɔ. Yɛde nkyea kɔma obi biara. Na nkyea kɛseɛ nso kɔma me ara me boss. Apostle Ben anim. Yes. Wɔwɔ Ghana. Ɔkɔ ɔde akyire gyaa me. Papa panyini. Ɔde akyire gyaa me. Na matoto nneɛma kama kama kama kama kama. Oh. Nti seesei nkurɔfoɔ bi koraa de application aba mhm. ama makyerɛ nneɛma a wɔn mu mfa mmra mhm. a ɔba a ɔbɛyɛ ho adwuma na oh, mentwaa no na kyɛ sɛ wo ne ne secretary no ne secretary oh secretary secretary okay okay apostle ben yo wayɛ adeɛ wobɔ adwuma wobɔ adwuma yɛkyia obiara wobɔ adwuma yɛkyia obiara yo Mebaa na manka bi deɛ, mede bɛma me sista. Afei na maduru wo sista no no. Me nua paa no. Ee, mo sɛ mpo. Nanso waba ma yi, wade wasan akɔ fam ama ma yɛ panini. Nyame ɔhɔ. Nyame ɔhɔ. Nyame ɔhɔ. Nyame ɔhɔ. Ɔdɔ na mpakyɛ wo ho yɛ deɛ. Mepakyɛw ɛne me ho yɛ paa Nyankopɔn adom. Ah nea ɛsɛ woto nwom paa nso ɛwɔ revelation paa o. Ae ɛyɛ nokorɛ na ɛnɛ deɛ nneɛma nkɔ yie papa nanso menim sɛ Nyame ɛte ase. Aberɛ a matumi aba n'asafo yi medu fie na me ho ato me. Amen. Asɛm koraa mpo a wokae no wama makae eh, Bible mu asɛm bi sɛ na eh, papa bi na ne ba yare ɛna ɔtee sɛ Yesu nam koam rekɔ baabi na ɔfaa ne nkurɔfoɔ na wɔte apɔnkɔ so na wɔn nso wɔkɔ akɔfa Yesu aba ma Yesu aba abɛsa ne ba no yareɛ. Na berɛ a papa no duru hɔ no, ɔka kyerɛɛ Yesu sɛ, Yesu, me ba yare, sɛ woanne me ankɔ fie ankɔ ankɔsa me ba no yareɛ a, asɛm bɛto me. Yesu buee n'ano kaa sɛ, Kɔ! Na wo ba no, ɔnwu. Na ɔde gyidie san kɔtenaa ne pɔnkɔ no so, na berɛ a ɔrekɔ no ara na ɛkwan mu ara na ɔhyiaa ne ne nkurɔfoɔ a wɔwɔ fie no, ɔse, O papa, wo ba no, wanya nkwa. Wei kyerɛ sɛ wo gyidie agye wo nkwa. Nti w'asɛm no a woka no, wo gyidie no ama wo ho atɔ wo awie. Nti na Anyebeawa ammɔ wo din. Na mpakyɛ yɛfrɛ wo sɛn?

O, o nananom nie ɔho. Wɔn nyinaa nso, aha na yɛbɛwo wɔn wɔ asafo yi mu. O, asafo yi deɛ Onyame ahyira yɛn. Onyame ahyira yɛn. Nti, nea mɛka ne sɛ, ɛme sɛ, ɛɛ, nnipa no bi gyina akyire a wɔn nso pɛ sɛ wɔde nkyea ma. Nti sɛ wobɛtumi de akasamu no ama Me nua Barry na anka wabɔ ne dini. Owie a na ɔde Secretary for Apostle Ben na ɔde asɔ so. Nti ɛsɛ sɛ yɛhunu ne din. Nti no mepaakyɛw mente w'ano asɛm kakra. Yɛfrɛ me Ɔhemmaa Agyei W'akodeɛ. Meyɛ Revelation Apostle Ben Secretary. Nti Apostle menim sɛ wowɔ Ghana. Mekyea wo paa. Wo Secretary no ɛkasa no mabɔ adwuma. Wobaa w'ani bɛgye.

Nsɛm bɛn na agya Nyame maa wo sɛ fa ma wo mma, ne anisoadehunu ne nsisoɔ bɛn sɛ yɛbɛtumi de awura afe mu de akɔ yɛn anim wɔ Nyame adwuma mu? Yoo, meda wo ase ne saa akwanya a wode ama me yi. Ɛm sɛ ɛberɛ bi duru sei bi a ɛwɔ sɛ yɛtumi wura honhom mu na yɛte agya no nne na yɛhunu baabi a agya asafo no rekɔ. Ɛm sɛ Friday no all night no yɛhunu yi sɛ onyame se ɔde yɛn ɛkorɔ so but korɔ sɛ ɔde yɛn ɛkorɔ so no ɛnyɛ sɛ ɔde yɛn korɔ so kwa but we are crossing over to possess our possessions. Yeah, Amen. yɛwura mu akɔ akɔgye yɛn yɛ gyapadeɛ biara ɛno nti yɛnya yɛ asɛm no ɛfiri eh, deuteronomy chapter 2 no verse 24 na yɛhunu sɛ ɔhene a ne yɛfrɛ no sion Ná ɔyɛ obi a ne ho yɛ den yɛ a na ɔyɛ Anakitefo no bi a na ɔyɛ n'asefo ne Goliat. Enti na Israelfo no rekɔfa wɔn po, wɔkɔpo sɛ sɛ wɔpo land no, na ehu kakra wɔ wɔn so. Na Awurade ka kyerɛɛ wɔn sɛ, wɔnsɔre na wɔnkɔ wɔn nkurɔ so na wɔnkɔko, na wɔbɛdi ɔtamfo no so. Ampa, nya mpaw na wɔnkɔsi ani no nso no, wɔdii ɔtamfo no so na wɔkɔfaa wɔn asase. Enti sɛ yɛsɛ na papa no, na ɛsɛ sɛ deɛ, deɛ sɛ yɛn nyinaa yɛbɛpɛ sɛ yɛhunu sɛ, sɛ yɛanyɛ akwadworɔ Nea ɛbɛyɛ den bɛyɛ nnam wɔ mpaebɔ mu abɛsua Nyame Asɛm de akwankyerɛ mu a, ɛmfa ho ne deɛ ɔbonsam awia ne deɛ ɔma sɛeɛ, yɛ yɛ akorɔ tototoɔ ne tɔntotuo, sɛ yɛne yɛ den wɔ mpaebɔ mu a, deɛ ɔbonsam afa biara no, yɛde yɛbɛtumi afa yɛne adeɛ de susu no wɔ Yesu din mu. Ɛyɛ, ɛyɛ saa pɛpɛɛpɛ, but sɛdeɛ na ɛyɛ no Friday no yɛkaeɛ no, wohu sɛ na Onyankopɔn adwene mu deɛ, na wadi nkonim ama Israelfoɔ no, but ɔka kyerɛɛ Israelfoɔ no sɛ wɔnkɔ,

Ɛwɔ sɛ yɛnya berɛ ɛbɔ mpaeɛ na nya berɛ nso yɛbɔ mpaeɛ yɛ yɛtwɛn Awurade anim ɛbɛ Onyame ho kronkron ɛkasa kyerɛ yɛn ɛma yɛ akwankyerɛ ɛkyerɛ baabi a yɛnkɔ because yɛhu sɛ eh, Daniel ɛberɛ a Nebuchadnezzar ɔka sɛ wɔma mo fa squad abra wɔma ntumi ankyerɛ ne da yɛ ase na wɔma nka ne da yɛ ankyerɛ ankyerɛ wɔn da yɛ ase no Daniel kɔ mpaebɔ mu na Onyame kasa kyerɛ no na ɔkyerɛ no da yɛ a Nebuchadnezzar ɛso yɛ ɛne n'asekyerɛ, na bere a ɔkɔka kyerɛɛ Onya ɛɛ Nebukadnesar no, Nebukadnesar ka kyerɛɛ no sɛ, Ampa, Daniel, wo Nyame yɛ Onyame a ohunu ahintasɛm, na ɔno na ɛyɛ Onyame. Ɛno nti, ɛma Nebukadnesar kotoe, ɔwɔshipoo Daniel. Nti meyɛ sure sɛ sɛ yɛne Nyame nya akonta ɛɛ. Ayɔnkofa na Onyame kasa kyerɛ yɛn a, na Onyame yi ahinta asɛm adi kyerɛ yɛn a, even gyama ha yɛwɔ yi koraa no, mpanyinfoɔ ne nneɛma ne wɔn wɔ positions bi no, wɔn bɛba abɛ worship yɛn, ɛnyɛ yɛn yɛn ti, but yɛn Nyame a oyi ahinta asɛm kyerɛ yɛn ti. Ɛnti na asɔfo kyerɛ sɛ yɛbɔ asɛm nyinaa atɔ fa a, mhm. sɛ yɛkɔ Nyame anim a, mm. Nyame mfa biribiara nsie yɛ da, to 2022, biribiara ɛsɛ sɛ wɔyɛ ma yɛ biara no wɔbɛhu nsa pɛpɛ ɛno ne yɛ mfomsoɔ kristofoɔ bebree bɔ mpaeɛ a

na wabɔ asafo mma nyinaa ho ban, abɔ yɛn abusua ho nyinaa ban a, yɛhu sɛ Onyame ɔne yɛ di no yie. Nti yɛn nyinaa de aseda ma Awurade. Afei nso no, eh, yɛpɛ sɛ yɛfa saa akwanya yi so na yɛn nuanom especially yɛn nuanom yɛ eh, yɛ apostles ne yɛ asɔfo a wɔwɔ Ghana te sɛ sɔfo ɔ- eh, apostle Obiamo Ako yɛ a ɔyɛ Ghana national chairman eh, te sɛ eh, Apostle Asante yɛ a ɔyɛ sɔfo Kumase, sɔfo Bonsie yɛ a ɔno nso wɔ hɔ, ɛne yɛn nuanom asɔfoɔ no a wɔn abɛka ho no nyinaa ne asɔfo dɔm ne asafoma no nyinaa no, yɛgyina wɔ Tweaduampɔ Onyankopɔn adom so ɛde onyame dɔ ɛfiri Germany ha Wiesbaden ha headquarters ha ɛde ma wɔn nyinaa ka sɛ awurade a ɔbɔ yɛn ho ban no ɔnkɔ so nkura wɔn na ɔma afe wei ɛnyɛ afe pama yɛn nyinaa ɛwɔ Yesu din mu. Ɛmi na ɔbɛma ɛɛ. Bɛpa kyerɛ yɛ o. Mama so. That's.

na waboa yɛn ama yɛatumi bɛhyia mu thirty first ne sɛ nanso first Sunday a ɛdi twenty twenty two yɛn no mu kan yi wayɛ yɛn adom ama yɛatumi abɛhyia mu a na ɛyɛ aseda ɛnna nso yɛhunu sɛ ɔsoro hene hɔ bɛsra yɛn paa. Nokorɛ ɛneɛ ɛneɛ ɛneɛ na sɛ aseda deɛ a ɛneɛ na wo adɔfoɔ a afe aduru yi a wɔn wɔ Ghana wɔ Germany he a baabi biara na na na ka biribi kyerɛ wɔn. Yoo deɛ mewɔ ka nyinaa ne sɛ Na kyia wɔn ɛɛ nso. yɛn abusuafoɔ a ɛwɔ fie Ɛɛ, mo mmɔden na monkɔ Revelation na monkɔ click hɔ, mobɛhunu yɛ wɔ hɔ, asafo no rebɔ adwuma hɔ, wɔde Nyame asɛm gu hɔ, mobɛtumi atie bi, nneɛma bebrebee na ɛwɔ hɔ nom. Nti mede nkyea m'abusuafoɔ nyinaa, mewɔ Ghana nso na mewɔ Star of the Sea, ɛɛ, mekyea asafo mmerɛ nyinaa, choristers mo nyere mo ho, monto nnwom mfa nyi Nyame ɛ, sɛdeɛ abɔfoɔ mpempem to nnwom no, monkɔ so nyɛ nhyɛ Nyame animuonyam. Nkyea ɛkɔ so kɔma Apostle Ben ne n'abusuafoɔ, wɔn nyinaa nni ha ɛda, Bismarck wo nso ne w'abusuafoɔ, anuanom no bi kɔɔe nso wɔn nyinaa aba. Yɛkyea mo nyinaa, yɛnim sɛ Ɔsoro Hene kuta mo, Ɔbɛhwɛ mo so de aba abɛka yɛn ho, ɛna asɔfofoɔ aka a ɛwɔ efie na wɔn nso gu so reyɛ Kristo adwuma no, Onyame nkyea nkɔma wɔn nyinaa, na Nyame nkɔ so nhyira wɔn na 2022 yi Nyame akwankyerɛ, Nyame tumi, Nyame nwosra nyɛ kɛseɛ mma wɔ mu no mo fa ntwe akra no a ɛgu ɛban no akyi no mmrɛ mu nhyɛ Kristo din animuonyam. Awurade nhyira mo nyinaa. Yɛda Nyame ase for Apostle Jah a ɔkɔɔ Ghana. Nyame adom wahwɛ asafo no akyi ama biribi biara ayɛ kama kama. Yɛsrɛ Nyame nhyira.

Ebia Onyame kɔɔ yie no nti na wɔyɛ tumi de Nyame nam adom so na yɛde anigyeɛ awura Bonya no so yie paa. Ɛyɛ afe yi a yɛsi mu yɛwerɛ mu yie paa. Ɛna dwom no agya na mfa nkrama enum no ne abusuafoɔ a wɔgu ofi mu. Deɛ wɔadi kan ɛde kyia kɛseɛ ma yɛn akɔ so bɛn na wɔ Ghana na akɔ so Kwame Asante. Na apostol a ɔwɔ ahohom no de nkra nkyia kɛseɛ paa ma wɔn sɛ dwumadi a wɔn di wɔ Ghana no nso so ayɛ kɛse na asɔ Nyame ani. Na mede nkyia ma m'abusuafoɔ a ɛwɔ Ghana, Kumasi, Kuwait, Tano so, baabi biara a m'abusuani biara wɔ. Germany ha, wɔn a wɔnni Wiesbaden ha, UK. Amerika, baabi biara, mede nkyia kɛseɛ paa ma wɔn, na mesan ma wɔn nyinaa afikyia pa, na meka bi sɛ, wɔn nkɔ so na wɔn mfa wɔn ho mma Nyame yie, sɛ abrabɔ yi, sɛ Onyame nni mu a, wobɛbrɛ, sɛ Onyame ka wo ho a, deɛ woyɛ biara no bɛyɛ dɛn, bɛyɛ nkunimdie.

M'asutɔ. My heart husband. My heart husband. M'akoma so kunu ne da a. Owura. Owura. Baafoɔ. Foot. Som. M'akoma so kunu paa ɛno no. Wodɔ wiase. Me dɔ wiase da biara me ka asɛm bi sɛ nyame ɛnam me kunu John so ɔde m'anammɔ asisi yie. Da biara mede animuonyam ma Nyankopɔn. Da biara, baabi a medu biara, meka sɛ, Onyame, wɔne me adi no yie wɔ m'awareɛ mu. Onyame ne yɛn nuabaa Afia a ɔyɛ Elder John ho kani a nea nea ɔfrɛ ne kunu ma heart husband. Elder Afia, yɛn mmerɛ no nti, yɛgyaa wo a, ka wo bebrebe. Ka me wɔ bebree ka, because da biara meka sɛ. Yɛyɛ Kristofoɔ, nanso Akristofoɔ nyinaa nya kunu sei a, nka ɛyɛ adom nhyira. Na mmaa no nso, deɛ meka aka ho sɛ, aberɛ nyinaa mu, mmara no so no, yɛnyɛ ahobraseɛ mma yɛ kunu ho. Na ɛno sɛ, sɛ wonya ahobraseɛ ma wo kunu a, ɛkwan biara so, deɛ woka biara no, wo kunu ɔbɛtie ama wo. Mmaa no, yɛn nuabaa asɛm a ɔde ma mo afe yi sɛ, ahobraseɛ a.

Mesan kɔ so ara de abusuapade ma Apɔsɔ Asante. Mesan kɔ so de Apɔsɔ Obey Amoako, mesan de Happy New Year no san ma no. Ɛna Liberation Church a ɛwɔ wiase afanan nyinaa no ka sɛ afirihyia pa. Ɛyɛ me ara, afie no fie number one. Me na metwa my heart husband ne dwom.

Bebree nnim me ɛngye mo bɛhunu me wɔ Ghana hɔ. Afei nso ngye a ɛtɔ so kɔ m'abusua, me sista abusua, me hɔ faasefoɔ, Ɔmaa, Sista Amesa, Mercy, Ɔbaayaa, Germany, ɛne wɔn a wɔwɔ US nyinaa. Masew, Number one, No Size, mekyea wo, Ante Sɛɛwaa, Gideon, Osty, medɔ wo dodo, mekyea obiara.

Quenesta no ne Gideon no toto ma no ma no ma ma me. Mate. Yoo. Ɛnɛ ɛyɛ eh, third January. Second January a, ɛyɛ New Year. Yɛn ani agye paa. Asafo Nyame abɔ yɛn ho ban. Ɔde yɛn atwa afe no nyinaa mu ama afei wato yɛn a, na kyerɛ sɛ Nyame ne yɛn adi adi yɛ eh, ne yie. Yɛwɔ ha awiei a, Yɛde nkyerɛɛmu wɔ den firi Germany ha, me Nana Ama Agyemang, Papa Mboɔ, Piesie, a nnipa nwɔtwe na ɛdi m'akyiɛ. Ei abɔdini deɛ mo gye. Ae mepakyɛ ɔbaasea wa kɛɛkyire ba kɛɛkyire wo ba Nana Ama Agyemang na me kyerɛ wo yi. Ɛtɔ so mmienu Papa Yaw Adu Akyiri ba mekyea paa wo ne wo yere. Abena ne wo mma nyinaa. Germany ba Krosnak. Germany ba Krosnak. Afei Frimpong a wowɔ Ghana a obiara frɛ wo Mama Esther. Mama Esther, me nso me kyia wo paa. Wo ne wo mma ɛne Yiwa ɛne ɛɛ Agyeman. Mede nkyia emu wɔ den ɛma mo. Nea ɔtɔ so biom ɛne Kofi Ansere. Kofi, Mekyia wo paa, wo ne wo yere, Makumaa, no size, Abawa Sarah, Mekyia mo paa, wo ne wo ba, Nana Ama ɔde me too me, eh, wo ba pa, eh, wo mma no nyinaa, mentumi mmɔ mo din, mekyia mo nyinaa. Nea ɔtɔ so yɛ Maame Duo, Holland, Akua Santoa, Mekyia wo ne wo mma ne wo kunu nyinaa wɔ Holland abɔnten so, M'adwowa a obiara frɛ wo Mrs. Boateng. Wo nso so mekyia wo paa. Wo sista panin na yɛkyia wo yi, wo ne wo ba Franco ne ne papa. Nea ɔtɔ so biom nso so yɛ Kwadwo Bɔfo, Elder. Wo sista, wo din a obiara de frɛ wo yɛ Kwadwo Gabriel. Mekyia wo paa, wo ne wo yere ne wo mma nyinaa. Nea ɔtɔ so biom yɛ Dan Yaboakye. Wo sista panin na mekyia wo yi. Mekyia wo paa, Nyame asomdwoeɛ nka wo. Afei na last but one ɛyɛ Abigail mekyia wo ne wo kunu ne wo mma mekyia mo nyinaa afei the last only only only only me ba piesie Gideon ae wo na ɛduru mmerɛ a mu wɔ den Onyame tumi maa wo yieɛ asogyafoɔ adidi w'anim akɔgye yɛn ako no koeɛ Gideon mekyia wo. Mekyea wo paa wo ne me nana mo nyinaa mekyea mo nyinaa nyame mmɔ mo ho ban ɔnhyɛ wo so ɔma wo ho ɛnte kyema biaa ɔnfa wo mfiri adom mu ɛnkɔ adom mu meeka a na meeka agya bi anaa me ba abaa yɛ apanin a daakye meto m'ani a ɛbɛto no anim sɛ Ashampieto ɔno ne maame Akua Yeboah Valerie mekyea papa paa. Ɔbaa piesie, mekyia wo ankasa, medɔ wɔ m'akoma mu saa ara na eh, abena asɛewaa a ɔyɛ m'akumaa. Ashley, mekyia wo paa, mesɛ Nyame asomdwoeɛ mma mo nyinaa. Ɛnɛ na na meka ho awie, me ara m'ase, Agya Apea, Apea Kobie, prɛko pɛ. Medze Nyame nhyira rekyerɛ wo na ewiei, wo maame medɔ wo paa. Nyame ɔnhyira wo wɔ w'adeɛ nyinaa mu. Na afei Agya Appiah ɔsi me nkyɛn ha yi, Agya, me dɔ baako pɛ, no size, obiara nni hɔ, wo so koraa a wusua. Wo po wo mpo, yɛ ago wo ho.

But mama mekyia paa boss wei deɛ mekyia mo nyinaa nyame nhyira mo nyame nhyira mo nyinaa me amase a o video me ata papa bɛma papa bɛma w'anim te sɛ obi obi paa ne body ne nyinaa nana yɛ yɛ yɛ gya wa yɛ gya wa wo ba wo bɛ kan kan sɛm ne nyinaa nhyira mo se adom ne adom ɛɛ yɛm ne ne nti nana nyame nhyira nyame nhyira wɔ soso Nyame nhyira Alhaji. Ae Nyame nhyira wo Alhaji afei sɛ bla na wawo na waware na afei no wo ne wo yere mo de mo ba ɛbɛda Nyame ase bye bye. Bye. Mpakyɛw na ɛte sɛn? Afe bere he?

Bra Charles, m'abusua nyinaa, mo a mowɔ Amerika, Sister Naomi, m'ante mo a mowɔ ha, Samantha yere, m'ante Monica, abusuafo wɔ ha nyinaa, mekyia obiara, mesɛ Nyame ahoɔden de ma obiara, Awurade ma mo nkwa ne ahoɔden, mekyia obiara, me ne me kunu ne me mma nyinaa, yɛkyia mo wɔ Yesu din mu. Yɛn Maame Bempɔn a ɛne abusuadɔm a mowɔ fie nyinaa, mo ba Lisbeth Bempɔn, ɔse wɔde afe hyia pa ma mo nyinaa. Afe saa bere yi. Ná yɛn nyinaa da so te nkɔm a na yɛn ho nte nte nkyema. Enti mo nyinaa, mo ba ne mo adeɛ nyinaa, Elizabeth na ɔne mo kasa. Anɔpa yɛdii kan yɛɛ bi a, ne yɛ first service foɔ na ɛkɔeɛ, ne deɛ second service foɔ na ayɛ berɛ yi a yɛretoa so yi.

Enti afei deɛ Nyame ayɛ no soronko koraa ama yɛn. Enti ɛnnɛ yɛn ani agye paa ma no aboro so. Yɛahu sɛ Nyame ayɛ ade kɛseɛ paa ama yɛn. Nyame, nea wayɛ ama yɛn no, ɛboro yɛn adwene ne yɛn nteaseɛ so. Enti yɛhwɛ a, yɛn adwene ntumi nkyerɛ, na mmom deɛ yɛka ne sɛ, Awurade nyɛ saa daa mma yɛn. Ɛfiri sɛ yɛn anigye aboro soɔ no, a yɛntumi mfa yɛn adwene ne yɛn honam nka. Nyame mma yɛn nkwa mu, yɛn abrabɔ mu nkwa no nyɛ saa daa saa, ɛnyɛ the

Ɛnna ɛbɛma yɛn awerɛhoɔ ne yɛn nisuo nyinaa afiri hɔ, na wahyɛ yɛn den. Ɛfiri sɛ ɔse, Honhom Kronkron ba mo so, mobɛnya ahoɔden, na mode akɔ akɔyɛ m'adwuma. Nti Honhom Kronkron ara na mesrɛ sɛ yɛn nyinaa bɛbɔ mpaeɛ na October mu no, sɛdeɛ nwura mu a yɛsrɛɛ Honhom Kronkron no, ɛmmɛdi yɛn anim na yɛmfa ntu sa wɔ saa eh, 2022 yi mu. Yɛhwɛ na deɛ Papa se deɛ ɔka ne sɛ yɛma Honhom Kronkron kwan na ɔmmɛdi yɛn so. Na sɛ Honhom Kronkron ba ba bɛdi yɛn so a, yɛn 2022 sa no a yɛretuo no, yɛbɛyɛ nkonimdifoɔ. Papa na afei hwɛ mu ara na to nkra ma abusuafoɔ a w'afe wɔn a wɔn nso afe wɔn. Nea mɛka ne sɛ mede me nkra bɛma asafo a ɛwɔ Ghana, yɛn asafo ɛwɔ Agogo, ɛwɔ Kumasi, ɛwɔ Nkoransa, Mpanyimfo a wɔda ano ne nea wɔyɛ nyinaa no, mede nkra kɛseɛ rema wɔn sɛ Nyame nhyɛ wɔn den, Nyame nyɛ wɔn baako, wɔnka wɔn nyinaa mmom, na sɛnea Yesu Kristo ne Onyankopɔn yɛ baako no, wɔn nso nyɛ baako na adwuma no nkɔ so. Papa, kama ɛyɛ sɛ wiase mu no, first baa ne yɛse behind every successful man there is a woman, sɛ sɛ ɛnnɛ deɛ yɛnka ne sɛ bɛyɛ besides Every successful man there is a, a woman supporting him. Da biara no wɔn mu ni akyire sɛ obi di w'akyi a ɔntumi mma ɔnkɔba odu nkyɛn a ɔne odi nkɔmmɔ na ɔkɔ anim. Wei nso yɛ yɛ sɔfo gyan ne ne ho ka ni sɔfo maame Selina. Sɔfo maame na nneɛma ɛkɔ sɛ. Kampata kampata kampata kame kankana so nkana me twe ɛma. Kahyegbe. Kahyegbe aa kahyegbe.

Ne yɛ yɛ asɔre a, na ɛyɛ yɛn anigye soronko. Na afei na mehwɛ adɔfo a, adɔfo a wɔn nyinaa yɛde yɛne wɔn som, Awurade abɔ wɔn ho ban, ne yɛhunu wɔn a, na ɛyɛ anigye soronko. Nti na ɛyɛ me anigye bebree. O Maame, hwɛ camera yi mu dinn na afei na to nkra piti, to piti. O, mekyia m'adɔfo a ɛwɔ Ghana nyinaa, me sista Anjuwaa. Me brada Kwame Agyei owusu yi a. Bra Kwame Agyei so ɔnso ɔnso na egyina ha yi o. Ae Kwame Agyei ɛne ne yere Mercy ɛne ne mma ɛne me nua owusu yi a a ɔyɛ adwuma wɔ Nabita hospital. Me kyia ɔmo nyinaa adɔfoɔ nyinaa me kunu abusuafoɔ nyinaa Dorcas ɛne ne ne mma adɔfoɔ a ɛwɔ Ghana nyinaa me kyia ɔmo nyinaa ɛno ne nea mɛka. Alleluia yɛ yɛ sɔfo gyan na ɛkasa a yei ɔno na ɛhwɛ Limburg yɛ asɔre baako a ɛwɔ Limburg ɔno na ɛhwɛ hɔ na ɔno ɔsan ɛba this Friday so ɛsan san ba bɛboa ebile bi koraa so otumi kɔ ɛɛ Gizin nyinaa sɔfo mo abɔ adwuma kone sɔfo maame nyame nhyira mo nyame nhyira mo nso in fact kwasia no nyame fa wo so ɛblɛse yɛ Alleluia nyame nhyira wo. Ɛda ase. Ɛda bere nyɛ wohu no sɛ simma kakraa bi. Me hu no yie papapapapapa awurade adom yɛ wɔ Alhaji christo mu Alhaji yɛ a ɔyɛ yɛn moderator onyame ɛde yɛn wura afe no mu soronko kɔa so koraa onyame de yɛn wura afe no mu soronko kɔa so koraa asɛm a ɛba yɛ ɛne nhyira a yɛnya anigye a yɛde nya yɛ Ɛboro so koraa, yɛda Nyame ase, Wama Revelation asafomma nyinaa ho ayɛ fɛfɛɛfɛ, yɛn asɔfofoɔ, yɛn asɔfo maamefoɔ, yɛn mpanyinfoɔ, leadership, workers, mmaa ne mmarima, yɛn nyinaa yɛn ani agye, ɛfiri sɛ Onyame ama yɛayɛ nhyira, ɔde yɛn awura 2022 mu, yɛnim sɛ ɔno a wahyɛ nneɛma pa ase no, ɔde yɛn Ɛda ase Nyame ama yɛayɛ nhyira, nti Ɛda hwɛ mu na afei na to nkra no pete na adɔfoɔ a wɔwɔ akyirikyiri no bɛnkyɛ yɛn nyinaa. Afei, Mede nkyia a ɛfiri Germany Revelation asafo mu rekɔma Danso family a ɛwɔ Bekwai nyinaa, wɔn a wɔwɔ UK, me nua Aboagyewa, me nua Gyemaema, Sogya Mai, afei me bra Kwame, Kwaku Boakye, wɔn a wɔn ahokafoɔ ne mmɔfra a ɛwɔ abusuatoɔ no nyinaa mu. Afei Apostle ne Apostlefoɔ a ɛwɔ Ghana. ne asɔfofoɔ ne adwumayɛfoɔ a ɛyɛ adwuma wɔ Revelation Church asafo no nyinaa mu sɛ wɔde ɔdɔ ne koroyɛ gyina yɛn papa akyi na ɔde asafo no ɛkɔ afei yɛn papa sɔfo akoto ɔne ne ho kani ne yɛn papa gyan ne asafo mpanyinfoɔ ne asɔre adwumayɛfoɔ asafo mma nyinaa yɛ a overseer di akyire gyaeɛ no

Nyame akuta yɛn bebree yɛhwɛ from last year up to December a wɔde awura aba abɛsi ɛnɛ on the second January mu a ne yɛhwɛ deɛ Nyame ayɛ a ɛboro yɛn adwene. Obama se sɛ yɛhwɛ deɛ Nyame ayɛ a na ɛboro adwene nkyɛse. Obama, hwɛ mu. Na afei na to nkra ma wo dɔfo twotwo mu two afia grace ɛne deɛ ɛkeka ho nyɛ ne abusuafoɔ nyinaa fa kyia wɔ mu meda ɛdi kan meda me yere nso ase mekyia wɔ mu nyinaa ɔne n'abusuafoɔ ɔne ne maame ne ne family me nso saa na makuro ahemfie So mekyia m'abusuafoɔ nyinaa sɛ Awurade akuta yɛn nyinaa abusua no na yɛn ho mmaa asɛm bia na obiara da so te aseɛ nti wei nyinaa mede aseda ma Awurade sɛ ɔne yɛ di no yie ɛne asɔre mpanimfoɔ a yɛsɔfo panyin nso gyaa wɔn nyinaa ha yɛn nyinaa ɛnɛ yɛde dɔ abɔ dom yɛma nyame so yɛho sɛ nyame ɛne asafoma no adi no yie

man ɛsɛ sɛ bro nyɛ nyame ado biribiaa kɔ kama biribiaa yɛ kama kama kama kama kama ɛneɛ man ɛmmerɛ no nti no agya yɛnim sɛ wɔnya ɛti hwɛm no agya ne fa nkra ma adɔfoɔ yɛtinom ne ɔmo ɔmo ɔmo ɛtumi hɔ nyinaa ɛneɛ nyame adom Afe a kɔ asan abɛto yɛn no de awura 2022 no mu a, ɛyɛ aseda ne anigye na aba y'abrabɔ mu. Na m'asɛm nyinaa ne sɛ meda Nyankopɔn Tweduampɔn ase sɛ w'ahwɛ me ne me mma ne me nananom so na afei wɔde yɛn asan abɛwura 22 no mu. Nti mede nkyia ɛɛkɔ akɔma nea edi kan Revelation Church of God International Ministry, Apostle Ben ne ne yere a ɛwɔ Ghana ne abusua no nyinaa, mede Nyame nkyia ɛɛma wɔn. Onyame nhyira wo yɛne wɔn na ɛdi bronya no ɛyɛ a ne nka ɛne wɔn di wei deɛ wɔn kɔdii ne Ghana nti mekyia wɔn afei ɛfiri hɔ a ɛkɔ me fie ɛyɛ me ba Rita sɔfo maame kwansa mede nkyia ɛma no ɛna ɔfɛ Richard me ba nana kwabena ɔno so wɔ Ghana mede nkyia ɛma no afei mefiri hɔ a na mekɔ afiasɛ waa so ɔno abusuani mede nkyia ɛma no Afei mifiri hɔ a, na merekɔ London. Ɛhɔ na Gertie wɔ, ɔne Nana. Mede Nyame nkyia ma wɔn. Minim sɛ sɛnea me ho yɛ no, saa na wɔn nyinaa nso ho yɛ. Afei mikyia me nua Yaa Kwayowa wɔ London. Sisi, mikyia no. Anadwoa Baby, mikyia no. Mikyia abusuafoɔ no nyinaa. Mifiri hɔ a, merekɔ Amerika. Aunty Carol, ɔne ne ba Naa, Doreen. Mikyia wɔn nyinaa. Mikyia abusuafoɔ no nyinaa. Menim sɛ Nyame adom sɛdeɛ me ho yɛ no, wɔn nyinaa nso ho yɛ, enti mekyia obi biara a ɔte me nne, abusuafoɔ, Kwamie Long, ɔwɔ Amerika, Kwabena Amada Akoah, ɔwɔ Germany ha, mekyia wɔn nyinaa, Stuttgart na Kwamena wɔ, ama wɔ Frankfurt, ama mekyia mo nyinaa, wate, menim sɛ Nyame adom sɛdeɛ me ho yɛ no, mo nyinaa nso mo ho yɛ, M'ase Kwansa, mekyia wo paa, afei mekyia M'ase Appiah, Meda no ase sɛ na okuta me mma no mu wɔ London hɔ no. Nyame nka wɔn ho na ɔnhwɛ wɔn so na afei yɛnsan mɛhyia mu bio. Mekyia Liberation Church asafo baabi a ebi wɔ biara. Mekyia wɔ biara. Aseda nka Nyame wɔ mpɛnpɛnsoɔ a ɔde ne mma aba abɛduru mu. Me nso mo somfoɔ Kwabena Safo Kantanka me na me dii dwumadie ho kyea me hwɛɛyɛ sɛ biribi biara nwie pɛyɛ ɛna me nua Redu a yɛn nyinaa yɛ akwabenafoɔ, ɔno nso hwɛɛ yɛ sɛ yɛbɛkɔ YouTube ne eh, Facebook ne deɛ ɛka ho nyinaa. Mo nyinaa Nyame nhyira mo. Sɛdeɛ yɛka no, Apɔsɔ Bernard Anin, wo ne wo yere Sɔfo Maame Monica, papa, Nyame nhyira mo. Mo a mo adeɛ nyinaa Kwabena Safo, sɛdeɛ mo si tie biara, mo nkɔ so amfa me saa. Yɛhwɛɛ no mu sɛ papayɔ ne ɛbayɔ ayɔnkofa no ɛb- ɛbɛkɔ so. na afe yi, two thousand and twenty two, yɛbɛ, yɛn nyinaa bɛyɛ Nyame adwuma de Nyame adwuma no akɔ anim. Papa, eh, Papa Ben, wo ne Sɔfo Maame Monica, mema mo nyinaa mfirihyia pa, afe saa bere ne yɛn nyinaa yɛn ho te ase, ne abusuafo a wɔwɔ Ghana nyinaa. Mekyia me nuanom nyinaa. Margaret Nyameboama wɔ London, Nyamefosu John a wowɔ London, Charles Yamoa Afrifa a wo ɛ wowɔ wowɔ London ne Minister Akua Badu, Misista Regina Nyame a wo nso wowɔ Canada sese abla yi wowɔ fie ne me wɔfa asefoɔ ne abusua nyinaa na mo mmerɛ meka sɛ mebobɔ din a ɛ ɛbɛ ɛ mɛ me me nwie nɛ me a me wɔfa ase Kwabena Gyei Kwabena wowɔ fa Nyame nhyira wo, medɔ wo paa. Na yɛde biribi biara ɛba awieɛ. Deɛ ɛkaa ne sɛ afe saa berɛ yi na Nyame asan ama yɛn ahoɔden na wasan ama yɛn akwanya na yɛatumi abɛhyia mu sei na yɛrekyea abusuafoɔ. Yɛn nyinaa na yɛn nyinaa da so te ase. Yɛde Nyame asomdwie ne Nyame nkyea ma mo nyinaa. Deɛ mɛka ara ne sɛ tschüss, bye bye, Nyame nka obiara ho. Obiara understand.